Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Gäscht, léif Vertrieder vun der Press, léif Vertrieder vu sou villen Organisatiounen, déi eis nostinn, vun der UNEL, vum OGBL, vun der Gewerkschaftsjugend, dem OGJ, vun der ASTI, vum Comité pour une paix juste, vu Collectives for Palestine, Vum Site Fraen an Gender, Liebe Genoss innen von Die Linke Rheinland-Pfalz, mit dem zukünftigen Mitglied des Bundestages Lynn, super dass dir da seid, herzlich willkomm léif Kollegin alleguerten, als alleréischt ging ech och gären iech nach eng Kéier alles Guddes am neie Joer wënschen. Eng gutt Gesondheet, eng vill grouss Motivatioun a staark Nerven, well wa mer gesinn, wéi d'Joer ugefaangen hunn, da mengen ech, datt mer déi Nerven alleguerten nach wäerte gebrauchen. Ech wëll och eng Kéier eppes maachen, wat ech nach ni hu misse maachen, Ech wëll eisen zweeten Deputéierten entschëllegen, de Marc Baum. Deen ass haut hei net do, well en aus beruffleche Grënn am Ausland ass. Bei eis net esou, dass mer Sträit hätten tëscht der Fraktioun an der Partei. Mir schaffen alleguerte ganz gutt zesummen. Dowéinst wollt ech dat awer nach eng Kéier kuerz hei soen. A selbstverständlech ass jo den David hei, dee kann dat nach eng Kéier confirméieren. An och eis zwee zukünfteg Deputéiert, de Gary an d'Anna, sinn och hei. Voilà, dat war et am Fong scho vu mir. Ech gi lo gläich d'Wuert weider un den André Marques, mäi Co-Spriecher, deen déi traditionell Neijooschried wäert halen. Mir hunn herno nach eng kleng Nouveautéit, an zwar wäerten och jonk Lénk e puer Wierder un Äech riichten. Dat sinn d'Alice an de Félix, déi dat wäerte maachen. A wann si fäerdeg sinn, laaft net fort, well dann huet d'Lynn nach eng ganz kuerz Ukënnegung fir déi, déi interesséiert sinn, fir bei eis matzeschaffen. An dono proste mer dann awer alleguerten op dat neit Joer. Ech soen Iech Merci. Et ass net einfach, als neie Spriecher eng Ried ze halen, virun allem net, wann d'Joer 2026 esou ufänkt, wéi d'Joer 2025 war, mat Krich, mat Verletzunge vu Mënscherechter. Egal wou een an de leschte 15 Deeg hikuckt, hu mer et iwwerall mat Konflikter ze dinn. Sief et am Venezuela, a Palestina, an der Ukrain, am Iran oder a Syrien, iwwerall kënnt et ëmmer ze méi Doud, ze ëmmer méi Ugrëff, ze ëmmer méi Mëssuechtung vu Mënscherechter. Als déi Lénk weise mir eis dowéinst solidaresch mat all den Ënnerdréckten uechter d'Welt, solidaresch mat deenen, deenen hir Mënscherechter all Dag mëssuecht a verletzt ginn. A Syrien zum Beispill ware mir ganz skeptesch vis-à-vis vun engem gemässegten Ex-Terrorist. Dat konnt fir eis schonn guer näischt Guddes verheeschen. D'EU huet awer keng Sekonn gezögert, fir seng Relatioune mat deem Ex-Terrorist ze normaliséieren. D'Konsequenze gesi mer elo, nämlech d'kurdescht Vollek, wat a Syrien ugegraff gëtt. An och am Dezember 2025 war eis ganz kloer, D'USA hunn absolut keen Interessi um Wuel vun der venezuelanescher Bevëlkerung, hinne geet et just ëm eppes, ëm d'Ueleg. An elo, no der illegaler Interventioun, geet et de Bierger am Venezuela keen Deut besser. Den amerikaneschen Uelegproduzenten, deene geet et ganz gutt, an dem Donald Trump sengem Ego geet et nach ëmsou besser. Hie sicht sech jo elo zur Zäit ganz vill weider Ziler aus, vu Mexiko iwwer Kolumbien bis zum Grönland. Mee d'EU weigert sech iergendwéi awer staark Téin géint d'USA ze fannen. Amplaz gëtt weiderhin dem Trump säin Ego geschützt an alles probéiert fir him schéin aanzemaachen. Op kee Fall däerfe mir dem Donny den Donny rose maachen. D'EU akzeptéiert also net just eng autoritär Politik en egoistesch vun engem egoistesche Géigner vun der Demokratie an internationaler Zesummenaarbecht, nee, andeem se weiderhin massiv Waffe vun den USA keeft, Ënnerstëtze si säi Verhalen och aktiv weider. Mir warne säit eiser Grënnung virun enger Ofhängegkeet vun den USA a goufe bestänneg dofir belächelt an ausgelaacht. D'Laache war awer bemol schnell eriwwer, wou dann och de Grönland bemol ugegraff, verbal ugegraff gouf, wou den Donald dann och hei an Europa rietsextrem Parteien ugefaangen huet oppen ze ënnerstëtzen. Mee villäicht läit d'Passivitéit vun der EU jo och dorunner, datt dem Donald Trump säi Stil eigentlech zimmlech attraktiv ass, einfach mol Nee mat de Käpp ze maachen, lanescht déi nerveg Demokratie an déi lästeg Diskussiounen, déi einfach just Zäit kaschten. Einfach maachen, wéi esou richtege Chef dat et eben mécht. Wéi soss soll een dem Macron säin 49 3 erklären? Oder och hei zu Lëtzebuerg de Premierminister, pardon, pardon, den CEO Luc Frieden, deen am Etat de la Nation einfach Neen mat Käpp gemaach huet, Pensiounen, jo, 5 Joer méi laang schaffen, dann ass dat scho geléist, zum Erstaune vu jiddwerengem. Mee een soss do, dozou natierlech dann och de komplette Mangel u Respekt Vis-à-vis vun de Gewerkschaften, dofir och hei en häerzleche Bonjour, den Här Mischo. An d'Regierung selwer, wou d'Ministeren deelweis mol net wëssen, wat se grad fuuschten, vum Sportsmusée bis zum Mercosur, iergendwéi liest sech keen eppes duerch, mécht einfach, wat e wëll, kee weess iwwerhaapt eppes. Souguer de Staatsrot, dee bei wäitem net eise Kolleeg ass, kritiséiert, wéi schlecht geschriwwen d'Gesetzestexter vun dëser Regierung sinn. E gutt Beispill gesi mer dann och elo bei der CNAP, wou sech d'Personal freet, Jo, mee wat maache mer da mat där Pensiounsreform? Dat ass esou komplex, wéi kënne mer dat ëmsetzen? Mir hunn dovunner gewarnt, mir waren déi Éischten, déi ëmmer erëm gesot hunn, dass dat net esou einfach ass, dass dat wäitest méi komplex ass. Mee d'Léisung, Ah, mir stellen einfach 100 Leit an, dann ass dat geléist. Dass déi 100 Leit mat eise Cotisatiounen bezuelt wäerte ginn an dass sech do erëm Froen opstellen, wéi de Pensiounssystem domadder geséchert ka ginn, bah, dat ass net esou wichteg. Dobäi hu mir als déi Lénk schonn Enn 2024 Léisungen op den Dësch gesat, déi eise System bis an d'zweedausendfofzeger Joere giffen ofsécheren. A wee kann natierlech de grousse Coup vergiessen, Punkto Ouverturszäiten am Commerce. Och do komplett géint d'Wënsch vum Salariat, fir haaptsächlech de grousse Betriber eng Freed ze maachen. An och do sinn d'Konsequenze vis-à-vis vum Salariat absolut egal. Wéi kommen d'Leit vun der Aarbecht beziehungsweise heem, wann öffentliche Transport ëm dës Auerzäiten iwwerhaapt net existéiert? Wat sinn d'Konsequenzen fir de Gardiennage, fir d'Botzpersonal, fir d'Kannerbetreiung? Och do koume kritesch Froe vun eis, mee déi bleiwen onbeäntwert. Haaptsaach mir drécken déi komplex Dossieren einfach esou schnell wéi méiglech duerch an da muss sech kee méi eng Suerg maachen, well, de Luc Frieden huet et annoncéiert, elo komme just nach déi einfach Dossieren drun. Einfach Dossieren. Ass de Chef-CEO dëst Joer duerch déi falsch Dier gaangen an zu Narnia gelant? Ass de Logement en einfachen Dossier? De Sozialdialog, deen elo souguer vun sengen eegene Parteikollegen nach méi ënner Drock gesat gëtt, de Gesondheetssystem, sinn dat alles einfach Dossieren? Esou eng Ausso ass eng Bankrotterklärung virun de sëllege Problemer hei am Land. Et ass e weider esou bis bei d'Wahlen an de Rescht, dat kann eis absolut egal sinn. Eis léif Promoteure kréien also am Logement weiderhi massiv Steierkaddoen a kënnen sech weider eng gëllen Nues verdéngen, während déi schaffend Leit komplett am Stach gelass ginn. Oder wéi soll ee sech soss d'Fäll vun Cenaro oder Gessi Promotion zu Esch erklären, wou déi Betraffe säit Joere musse kämpfen, fir Wunnengen ze kréien, Käschten hunn, sech mat Affekote mussen ronderëmschloen, fir dat ze kréien, wat se eigentlech kaf hunn, eng Wunneng, hiren Dram ze erfëllen? Ech hoffen awer op d'mannst, dass d'Iesse fir d'Regierungsmembere gutt geschmaacht huet. Eventuell hunn natierlech och e puer Dokteren zum Iessen agelueden, fir der Regierung de Privatiséierung vum Gesondheetssystem méi schmackhaft ze maachen. Well et ass einfach faszinéierend ze gesinn, wéi einfach et ass, mat verschidde Politiker a Gespréich ze kommen, beziehungsweise fir gelauschtert ze ginn. Et brauch een nämlech just eppes. De Fric, Wann een d'Suen huet, da kënnt een iwwerall hinner. Datt d'Pflege an d'Spidolspersonal säit Joere fuerderen, datt endlech d'Aarbechtskonditioune verbessert ginn, egal, mee e puer Handvoll geldgeil Dokteren, deenen d'Gesondheet absolut egal ass, op déi lauschtere mer. Datt ëmmer méi Lëtzebuerger an d'Ausland musse wunnen an datt de Logement hei am Land onerreechbar fir vill bleift. Och egal wäit ass, méi wichteg ass, dass de Promoteur awer e gudde Restaurant kann auswielen. Dat ass dach d'Prioritéit hei am Land. Mir liewen an engem perverse System, e System, dee sech leider méi a méi vu sengem solidareschen Ursprong ewech beweegt, e System, wou just nach déi puer Grouss profitéiere kënnen, während mir alleguerten dofir bleche mussen. Mir gi leider absolut ignoréiert. Den CEO pilgert nämlech net bei eis an d'Haus, nee e geet bis op Seattle bei den Amazon-CEO, fir do a gudder Manéier dem klenge Betrib Amazon déi Ënnerstëtzung vum Lëtzebuerger Staat zouzesécheren, dass Amazon trotz Rekordprofitter 370 Leit hei zu Lëtzebuerg wäert op d'Strooss setzen. Dat ass net wichteg, dat ass einfach gudde Business maachen. 370 Leit am Chômage, 370 Leit, déi riskéiere Problemer ze kréien, wa se hire Loyer net méi bezuele kënnen. E Loyer, deen a ville Fäll hei am Land einfach iwwerdriwwen héich ass. Mee keng Suergen, och dofir ass de Steierzueler jo do. Mir bleche weiderhi fir datt Amazon vun engem generéise Steiersystem ka profitéieren an als Merci ka villäicht de Jeff Bezos seng fir seng nächst Hochzäit Hallschent un der Stad buchen an dann hu mer och eppes dovunner. Et ass schonn e gewëssene Paradox, An enger Welt, wou déi Räich ëmmer méi räich ginn, klappe Politiker aus der sougenannter Mëtt op déi Aarm, op d'Heescherten, op déi, déi den RMG, de Revis kréien. An dobäi si mir duerch déi horen Käschte vill méi no un deene wéi un iergend engem Musk oder Bezos. Rezent hu mer och oft d'Devise héieren, Schaffe muss sech lounen. Wéi soll Schaffen sech da lounen, léif Kamerodinnen, wann all fënnefte Salarié hei zu Lëtzebuerg working poor ass, aarm trotz Aarbecht? Wéi soll sech Schaffe lounen, wann de Jugendchômage bei 21 Prozent läit? Wéi soll sech Schaffe lounen, wa mir all Mount d'Hallschent vun eisem Akommes fir de Loyer mussen ausginn? A wéi, wéi, wou soll een dann nach d'Sue fannen, fir niewebäi op d'Säit ze leeë fir sech dann iergendwann eegent Doheem ze leeschten? Et kann een net esou séier spuere wéi d'Präisser am Logement klommen. An dat gëllt jo och just, wann net nach méi Niewekäschte bäikommen. Mee d'Liewe gëtt ëmmer méi deier. A wann et mat der Privatiséierung esou weidergeet, Da muss nach jiddwereen 350 Euro de Mount op d'Säit leeë fir eng privat Renteversécherung an 350 Euro de Mount op d'Säit fir eng privat Krankeversécherung. Et ass de Fiichtendram vun all Assurancëgesellschaft an den Albdram fir all Jonken hei am Land. Mee, léif Kamerodinnen, et ass awer en Hoffnungsschimmer do. Ëmmer méi Leit, ëmmer méi Jonker realiséieren, dass dës Erzielung vum Schaffe lount sech komplette Kabes ass. Well schaffe lount sech an dësem System eben net. Et ass e System ouni bezuelbare Logement, ouni eng sécher a gutt bezuelten Aarbechtsplaz, déi d'Liewenskäschte droe kann. Et ass e System ouni Perspektiven, e System, deen u sech komplett futti ass. Et ass e System, an deem mir eis ze Dout schaffen, alles sacrifiéieren, alles mussen opginn, fir dono awer näischt ze hunn. An zäitgläich hu mir e puer geldgäil Tutebattien, déi sech d'Täsche voll stieche mat eise Misär. Wéi soll ee soss op den Elon Musk blécken? Dee Mann huet esou vill Suen, e kéint de Welthonger léisen. Hie kéint eis alleguerten e Liewen ouni Aarbecht finanzéieren. Mee amplaz dat ze maachen, wat mécht de grousse Samariter? Hien bréngt senger AI op Twitter bäi, Fraen géint hire Wëllen ze sexualiséieren. Hie verdéngt weder eise Respekt nach eis Admiratioun. Dat ass keng nei Debatt. Den Elon Musk ass einfach en asoziaalt a faschistescht Aarschlach. Léif Kamerodinnen, déi Lénk ass déi eenzeg Partei an der Chamber, déi de System a Fro stellt. De System, dee mir iwwerhaapt erreecht a méiglecht huet, dass d'Räicher esou vill Suen hunn. dass den Elon Musk iwwerhaapt dat maache kann, wat e mécht, e System, deen aus eiser Gesellschaft eng kal, egoistesch an asozial Gesellschaft mécht. An genau dogéint wiere mir eis. Mir stinn nämlech fir déi, déi net zu Wuert kommen, fir déi, déi net op privat Partye mat Promoteuren ageluede ginn, fir déi, déi ëmmer erëm bleche mussen, déi ëmmer erëm Sacrificë maache mussen, während all déi aner do uewe weiderhi profitéieren, weiderhi sech méi a méi Fric kënnen usammelen. Generéis si mir eben net eis Pensiounen oder eise Salaire. Generéis sinn d'Bonien vun de grousse Cheffen. Generéis sinn hir reegelméisseg Steierkaddoen an d'Faveuren, déi se punkto Aarbechtsrecht kréien. Léif Kamerodinnen, mir leeën de Fanger genau dohinner, wou et wéi deet, a mir sinn och richteg nerveg. A genau dat brauch et hei am Land, well mir maache genau déi richteg Leit rosen. Mir maachen d'Promoteure rosen, d'Räicher, Homophoben, Genozidapologisten, Fraefeinder, anscheinend maache mer souguer e puer Ministere rosen. An obwuel mir net ze vill sinn, mir si ganz haart a mir ginn all Dag méi. Mir kréien nei Membere bäi, déi genau esou wéi mir un e bessert a méi solidarescht Lëtzebuerg gleewen. Mir kréien ganz vill Jonker bäi, déi an eiser Partei eng Hoffnung gesi fir e bessert Liewen. Mir wëllen de radikale Broch, well et gëtt keng Vernonft ze fanne mat Persounen, déi esou geldgeil sinn, datt si eis Gesondheet, eis Pensiounen, eist Liewen op d'Spill setzen. Mir wëllen net, dass uechter d'Land Wunnengen iwwer Joerzéngten eidel bleiwen a verkommen. Mir wëllen, dass och déi Räich dat nämmlecht u Cotisatioune bezuele wéi all déi aner och. Mir wëllen, dass d'Erträg um Finanzmaart endlech genausou besteiert ginn wéi d'Aarbecht, jo vläicht souguer nach méi besteiert ginn wéi d'Aarbecht. Mir wëlle keng Steierkaddoen un déi, déi souwisou schonn alles hunn. Mir wëllen de Leit méi Zäit mat der Famill ginn, mat hire Kolleegen, mat hire Léifsten. A wann dat alles radikal klénge soll, jo mee da si mer radikal an da si ganz vill Lëtzebuerger radikal. Dowéinst eise Message un all déi Jonk, déi verzweifelt sinn, un all déi schaffend Leit, déi et net méi packen, déi keen Auswee méi gesinn, un all déi kleng Betriber, déi net méi wësse wat se maache sollen, Et ass net Är Schold. Dir kënnt nach esou vill maachen, nach esou vill Ustrengunge leeschten, soulaang de System futti ass, soulaang de System géint Iech schafft, wäert Dir leider ëmmer verléieren. An dofir muss de System geännert ginn, léif Kamerodinnen. An dëse Message musse mir no baussen droen. E méi soziaalt a solidarescht Lëtzebuerg ass méiglech. An dofir musse mir eis och intern anescht opstellen, eis upassen un eis sëlleg nei Memberen, un eis nei Missiounen. A fir all déi, déi eis als ze kleng gesinn, als kleng Partei ouni iergendeen Afloss, sief gesot am Mäerz, wäerten d'Avortement zu Lëtzebuerg endlech an eis Verfaassung kommen. An dat ass Äerch alleguerten ze verdanken, Är Aarbecht um Terrain, op de soziale Medien, Ären Drock, deen Dir opgebaut huet, fir dat iwwerhaapt fäerdeg ze kréien. A mir wäerten net labber loossen, well wann eppes kloer ass no eiser Initiativ, Dann ass et, dass d'Ofdreiwungsgéigner an all Couleur kommen, vum reaktionäre Pafe bis zum humanistesche Feminist, oder ass et villäicht esouguer en feministeschen Humanist? Si sinn alleguerten do a si waarden och net drop, fir eis de System futti ze maachen. Léif Kamerodinnen Och wann et momentan zimlech däischter ausgesäit, mir däerfen d'Hoffnung net opginn. Mir mussen d'Luucht am Däischtere sinn, d'Leit dobaussen déi zielen op eis. An et ass eis Aufgab nozelauschteren an Dialog ze siche mat de Leit um Terrain. Och dat muss eis Aufgab an Zukunft ginn an och dofir musse mir eis anescht opstellen. Mir sinn zouversichtlech, datt e bessert. Lëtzebuerg, e méi gerecht a solidaresch Lëtzebuerg méiglech ass. D'Mëttele sinn do. Jiddwereen, deen eppes aneres seet, deen ass am gaangen ze léien. Kommt, loosst eis zesummen déi Iwwerzeegung no bausse bréngen. Loosst eis zesummen d'Stëmm vun der Gerechtegkeet sinn, well eis Stëmm, déi kënnt vu bannen. Déi kënnt vum Häerzen an si seet ganz kloer, Mat lénks, mat lénks! Merci.
Salut meng Genossinnen, Genossen a Frënn. E gudde Rutsch an d'nei Joer fir iech all. D'Joer huet nei ugefaangen an domat ginn eis Krämp vun alem Joer mat an d'neit mat. An dat nach méi grouss wéi et wéi et an de meeschte Fäll bis elo de Fall war. Déi gréissten imperialistesch Muecht op dëser Welt Schléit zeréck op eng Aart a Weis, wéi mir scho laang net méi gesinn hunn. D'Souveränitéit vu ville Länner steet a Gefor. D'Chamber, seng inkompetent Regierung hunn e frieme Staatschef entféiert a soen oppen, datt si planen, och aner Länner an aner Länner ze intervenéieren, wéi Kuba oder Grönland. A firwat? Well déi gréisst Natioun ënnert dem kapitalistesche System lues a lues zerfält a zerbrécht. D'Situatioun weist erëm, datt eis liberal Parteie vun der westlecher Welt net kapabel sinn, autoritäre Regierunge Widderstand ze bidden an amplaz hinnen d'Zeechen ze ginn, datt wat si maache falsch ass, maache se esouguer ëmgedréint, se ginn hinnen d'Signal, datt se kënne weidermaache wéi se et bis elo gemaach hunn. Wann de Genozid am Gaza eis eppes gewisen huet, datt eise Regierungsparteien Mënscheliewen egal sinn. Wéi wäert d'Zukunft ausgesinn, wann d'Leit keng Hoffnung méi hunn an fillen, dass et sënnlos ass Widerstand ze leeschten? Hei kënnt eis Roll an d'Spill. Jo, Lëtzebuerg kann am Groussen a Ganzen onwichteg schéngen, mee Widerstand kann awer iwwerall op der Welt entstoen, egal wéi kleng oder sënnlos et och erschéngt. Dëst nei Joer bedeit fir eis näischt aneres ewéi eisen ale Kampf weider ze féieren. Ech wëll dëse Moment notzen fir ze soen wéi stolz ech op meng Genossen vun der Jugendpartei sinn. Dir hutt all eng fantastesch Aarbecht geleescht, Leit ze mobiliséieren an eiser Regierung ze weisen, datt net jiddwereen hirer grausamer Politik zoustëmmt. Ënnert den Aktiounen, déi mer lescht Joer ënnerholl hunn, zielen ënner anerem eis Participatioun am radikale Blog fir de Marche féministe oder fir de Pride Marsch, eis Aktioun géint den FLL, wéi se sech entscheet hunn, einfach en Wife-Beater an hirer Nationalekipp ze halen, d'Mobiliséierung vun der Jugend fir eng vun de gréissten Protester, déi mer am Land haten, fir d'Pensiounsreform. An natierlech all eis Aktiounen fir d'Ënnerstëtzung vun der palestinenscher Cause. Vu Protester bis Encampments bis Plakataktiounen hu mir probéiert sou vill wéi méiglech op den Genozid opmierksam ze maachen. Fir jiddwereen ënner 35 wëll nach eng Kéier en Opruff maachen, mir hunn ëmmer Besoin fir méi Leit bei der Jugendpartei. Wann der Interesse hutt matzemaachen bei deem wat mer déi lescht Joer gemaach hunn, mellt Äech bei mech an Alice herno oder an anere Jonken déi der gesitt. Oder den Ada, jo genau, dat geet och. An haalt de Widderstand bei.
E puer Membere vu Jonglënk ware lo ze Kuba, wou Venezuela vun der US iwwerfall gouf. An deementspriechend schwätzen ech och, och mat engem kritesche Bléck, vu Solidaritéit mam kubanesche Vollek hei aus. Déi ass flott, oder? Déi hunn ech fir 50 Cent do kaf. Léif Kamerodinnen, léif Kameroden, Ech denken, et ass un der Zäit, dass mir méi radikal musse ginn. Et ass un der Zäit, dass mir dat liewen, fir wat mer astinn. Elo gëtt et wichteg. Wa mer ufänken, eis Sécherheeten ze verléieren, kënn et dorop un, wéi mer reagéieren a wéi mer eis virbereet hunn. Mir mussen léieren, eis kapitalistesch Gewunnechten ofzeleeën a Solidaritéit an an deem séchere Wëssen, dass eng aner Welt méiglech ass. Dat ass wuel dat, wat ech aus Kuba am Numm vun déi jonk Lénk matgeholl hunn, Hoffnung. Mee keng verblennenden Hoffnung, wéi déi al DKP-Genossen se gelieft hunn, mee eng Hoffnung ze gesinn, dass eng Kéier eng aner Welt gouf, dass eng Kéier, net mol esou laang hier, de Moment gewiescht, wou d'Weltgeschicht ganz kuerz hätt kéinten aneschters ausgesinn. Haut gesi mer den imperialistesche Kampf weidergoen,

Dorop Stop Yankee Imperialism, wéi mer an Kuba geléiert hunn, Viva Cuba, Viva Palestina, Viva Volleksrepublik Minett, Viva la Revolución! Mee wou fanne mer dat? Wéi kënne mer et liewen? Andeems mer Spaass hunn an net vun der Angscht zerfriess ginn, andeem mer frou sinn, andeem mer lieweg a mënschlech sinn. Looss eis eng radikal aner Welt liewen, looss eis ekologesch Landwirtschaft bedreiwen, looss eis aus dem Dreck vun dëser Welt nohalteg Maschinne bauen, fir déi ee standardiséiert Stécker brauch. Looss eis al Autoe kafen, fir si ni méi verkafen ze mussen, well mer se reparéieren an hinnen al nei Motoe raginn. Looss eis a klenge Grassroots Communities Luxury Communism a Solar Punk kultivéieren. Looss eis Guerilla Shitposten, wéi déi jonk Lénk et gemat hunn. Looss eis Guerilla Gardening maachen. Looss eng alternativ Kommunikatioun opbauen. Loosst eis eng nohalteg Wirtschaftssystem entwéckelen, loosst eis déi Alternativ liewen, loosst eis Mënschen hëllefen, och wann se selwer näischt hunn, loosst eis déi diskriminéierend Institutioun vum Bestuednis notzen, fir se engem Flüchtling Openthaltsrecht ze ginn, loosst eis jonk, lénk a virum allem radikal sinn, wann et drëms geet, gutt ze liewen, well et ass alles schonn do. Looss eis dëst Joer notzen, fir ze liewen, fir wat et sech lount ze liewen. Ech mengen, d'Zäit vum Liewen ass eriwwer. Ech menge gläich gëtt et Zäit zum Kampf a mir musse bereet sinn. Ween bréngt e Vëlkerrecht, ween en näischt méi huet, wat et dat verteidegt? Gëtt eng bekannten Zeil, déi Der bestëmmt all kennt, Völker, hört die Signale! Dorop stousse mer un. Well dëst Joer wäert vill geschéien. Op en neit Joer mat vill Courage, Solidaritéit, Frëndschaft a Mutt. Dorop, dass Al a Jonk zesumme kommen, well mir hunn all an dësem Raum dat nämmlechten Zil, eng nohalteg an sozial gerecht Gesellschaft, fir déi et sech ze liewen an ze kämpfe lount. Dat nennen ech radikal sinn. Schéin neit Joer!